כ'וויל דא ארומרעדן פון א זאך וואס איך רוף אן די הידען פארס ביהיינד עווערי אפשען פרייז, די באהאלטענע כח, די באהאלטענע כח וואס ס'ליגט אונטער אפשען פרייזן, וואס דאס איז די גורם פאר מענטשן וואס זענען יא מצליח, און דאס זענען די גורם וואס מענטשן זענען נישט מצליח, און אנפארטשענעטלי מאסט מענטשן וואס גייען אריין אין אפשען זיי העוו נאו קלו האו איט ווארקס, און וואט איט איז, און דאס איז די דירעקט גורם וואס איז גורם ליידער אז זיי זאלן נישט מצליח זיין און זיי טוען פשוטע פשוטע געמבלינג, און דאס ווערט אנגערופן אדער אימפלייד וואלעטיליטי אדער אסאך אירע רופן עס אן אייווי, און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך אין אפשענס טרעידינג, און איך וויל רעדן דא וויאזוי טרעידערס קענען עוואוידן איבערצוצאלן, דו קענסט יוזן די אימפלייד וואלעטיליטי אויסצורעכענען וויאזוי נישט איבערצוצאלן אויף סטאקס וואס דו אונסט, אויף אפשענס וואס דו מאכסט, און מאכן קלוגערע דעסיזשענס, און ווען עס צו יוזן אלס א קרעדיט, ווען עס צו יוזן אלס א דעביט, דאס איז אז דו קענסט פארשטיין גוט אימפלייד וואלעטיליטי, האסטו א יסוד אראפגעלייגט וואס דאס קען דיך העלפן פאר אלע אנדערע שמועסן וואס אונז גיימיר האבן אויף אפשענס, סאו מאך זיכער אז דו פארשטייסט גוט וואס אונז רעדמיר, און אויב דו האסט עני קוועשאנס שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. יעצט ס'קען זיין אז דו האסט געזעהן ערגעץ שוין די ווארט אימפלייד וואלעטיליטי, ווען דו עפענסט אויף עני בראוקערס אפשענס טשעין איז קענסטו דארטן זעהן א ליסט פון זאכן וואס אסאך מאל אויב איינער ווייסט נישט וואס ער זעהט ס'בלינקט נומבערס און ס'זעהט אויס wow וויאזוי גיי איך דא קוקן און ער מ'קען צומישט ווערן און רוב אירע ווערן צומישט זיי האבן נישט קיין אנונג וואס זיי זעהן דארט אבער איינס פון די זאכן וואס דו זעהסט דארט איז אימפלייד וואלעטיליטי אדער איי ווי סאו אויסער נישט וויסן וואס ס'מיינט, קענען אסאך אירע נישט וויסן וויאזוי קען איך נעמען אדווענטעדזש פון יא פארשטיין, און דאס וואס איך וויל דא צוברעכן אז דו זאלסט וויסן פונקטליך וויאזוי דאס קען ארבעטן פאר דיר. די ערשטע זאך גיימיר אונז רעדן וואס איז אימפלייד וואלעטיליטי, וואס מיינט אימפלייד וואלעטיליטי, IV, אקעי, IV איז די ראשי תיבות פון אימפלייד וואלעטיליטי, באט בעיסיקלי אין איין ווארט, אימפלייד וואלעטיליטי איז די מעזשערמענט, די אויסרעכענען, די אויסמעסטן, וויפיל איז עקספעקטעד פאר די מארקעט צו מאכן א מאוו אין די פיוטשער. ס'גייט דיר נישט זאגן וועלכע דיירעקשאן, ס'זאגט דיר נאר וואס די עקספעקטעד מאוו איז. למשל אויב ס'איז דא היי אימפלייד וואלעטיליטי אדער וויאזוי מ'רופט עס אין די טרעידינג וועלט היי איי ווי, מיינט דאס אז די מארקעט עקספעקט גרויסע מאווס. אקעי, באלד טאר מען אונז זעהן ווען דאס קען קומען. לאו אימפלייד וואלעטיליטי מיינט אז די מארקעט עקספעקט רואיגקייט קאם סיידוועיס פרייז עקשאן אקעי סאו טראכט אריין אויף איי ווי ס'איז אזוי ווי די פיר מירער די שרעק אזוי ווי די האסט א פיבער מעסטער צו מעסטן לייגסט אריין אונטער די צונג צו מעסטן צו די מענטש האט פיבער ווי הייס איז די מענטש די זעלבע זאך ווילסט מעזשערן וואס האלט די מארקעט אויף די יעצטיגע סיטועשען אין די מארקעט, די מארקעט האלט אז ס'קומט מעסיוו מעסיוו מאווס, אדער די מארקעט האלט אז ס'גייט זיין זייער א רואיגע צייט יעצט, דאס איז איי ווי, קוק די נערוועזיגקייט וואס איז דא אין די מארקעט, אויב איי ווי גייט ארויף זאלסטו וויסן אז ס'קומט זייער אסאך נערוועזיגקייט אין די מארקעט, און ס'מיינט נישט אויף ארויף ס'מיינט נישט אויף אראפ, ס'מיינט אויף א ביג מאוו, יעצט ווען געשענט אז ס'זאל זיין היי איי וויסט, היי איי ווי קען זיין אין א צייט וואס ס'גייט קומען א ריפארט למשל קעי לאמיר זאגן אז די יו עס גאווערמענט גייט ארויסגעבן דזשאב נומבערס און די דזשאב נומבערס קען זאגן ווי שטארק די עקאנעמי איז און לויט די שטארקייט פון די עקאנעמי לויט דעם גייט די מארקעט לכאורה ביהעיוון סאו פאר די ריפארט אדער FOMC, מען ווייסט נישט וויאזוי אינפלעישן ריפארטס גייט אויסקוקן, וויאזוי גייט אינטערעסט רעיט אויסקוקן, גייט די פעד רעיזן רעיטס אדער גייט די פעד לאוערן רעיטס אדער גייט די פעד בלייבן מיט די זעלבע רעיטס, דאס געבט א שרעק פאר די מארקעט, wow דא קען קומען א מעידזשער מאוו, ווייל דאס איז א יסודות'דיגע זאך אין די מארקעט וואס ס'קען געשען אז ס'קען ווערן געטוישט די גאנצע עקאנעמי, ממילא איז זענען מענטשן נערוועז, ס'פליעט באמבעס, רחמנא לצלן, דער לאנד האט אטאקירט יענער לאנד, ס'איז דא אינסטעביליטי, ווער ווייסט וויאזוי דאס גייט זיין, טראמפ האט אנאונסט טעריפס, ווער ווייסט צו ער גייט עס עקסטענדן, צו ער גייט עס נישט עקסטענדן, די מארקעט איז אנגעצויגן, די מארקעט עקספעקט אז די אנגעצויגנקייט קען זיין אז איינמאל מען וועט וויסן די נייעס קען זיין אז די מארקעט גייט ארויף שמייסן, אדער איינמאל מען וועט וויסן די נייעס אויף א אנדערע וועג קען זיין די מארקעט גייט אראטראסקענען, סאו די איי ווי גייט ארויף, די טעמפעטשור אין די מארקעט, די שרעק אין די מארקעט גייט ארויף, ווייל מען ווייסט נישט וואס ס'גייט זיין, דאס מיינט נישט אז מען ווייסט ס'גייט, ס'מיינט נישט קיין שרעק אויף ארויף אדער אויף אראפ, ס'קומט א גרויסע מאוו, דאס מיינט איי ווי אז ס'איז דא א שרעק, ווען ס'איז דא הויעכע איי ווי איז דא א גרויסע שרעק אין די מארקעט, און ווען ס'איז דא קליינע איי ווי איז דא א קלענערע שרעק אין די מארקעט. יעצט וועסטו מיך פרעגן, חיים, פיין, אלעס פיין און וואויל, ס'איז די שרעק פון די מארקעט, באט וואס האט דאס מיט מיר צו טון? יעצט, וואס ס'האט מיט דיר צו טון, אויב ס'אינטערעסירט דיך עניטינג אין די אפשענס מארקעט, האט עס זייער אסאך צו טוהן מיט דיר, ווייל די IV איז איינס פון די שטערקסטע עפעקטס פאר אפשען פרייזעס, אויב ס'איז דא הויעכע IV מיינט עס אז אפשען פרייזן זענען סאך סאך מער עקספענסיוו, סיי קאלס און סיי פוטס זענען סאך מער עקספענסיוו אויב ס'איז דא הויעכע IV, אויב ס'איז דא נידריגע איי ווי איז טשיפער די אפשענס, סאו אויב דו האסט אמאל שוין געקויפט א קאל אדער א פוט אפשען און די סטאק איז ארויף געגאנגען און דו האסט געזען איי מינוט כ'האב געקויפט א קאל אפשען די סטאק איז ארויף געגאנגען און איך האב געוויסט אז ווען איך קויף א קאל אפשען סטאק גייט ארויף דארף איך מאכן געלט פארוואס אין די וועלט האב איך פארלוירן געלט? איז לכאורה ווייל די איי ווי האט געדראפט נאכדעם וואס דו האסט עס געקויפט, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער דו האסט געקויפט א קאל ווייל דו האסט געוואלט די סטאק זאל ארויף, האסט געהאלטן די סטאק גייט ארויפגיין, און דו ביסט אפילו געווען גערעכט ס'איז טאקע ארויפגעגאנגען, בשעת דו האסט געקויפט די קאל האסטו געצאלט אזוי סאך פאר די קאל ווייל די איי ווי איז געווען הויעך, ס'איז געווען פאר עפעס א אנאונסמענט? די אייווי געווען הויעך? אדער ס'איז געווען א שרעק אין די מארקעט ווייל די מארקעט האט געטראסקעט פארדעם? ממילא איז די אייווי געווען הויעך, און דו האסט דעמאלטס געצאלט פאר קויפן די קאל האסטו געצאלט אינפלעיטעד פרייזן, האסט געצאלט פרייזן וואס ס'איז געווען אריינגעבויט א שטארקע שרעק פון די מארקעט, און ממילא וועגן דעם האסטו געצאלט סאך סאך מער, און יעצט איז טאקע טאקע ארויף געגאנגען, אבער עס האט פארלוירן די איי ווי חלק, די חלק פון די פרייזן וואס דו האסט געצאלט נאר פאר די שרעק, און יעצט אז די מארקעט איז סטעיבל און די מארקעט גייט ארויף איז שוין נישט דא די שרעק, ממילא האסטו פארלוירן אסאך געלט, און די זעלבע זאך א פוט אפשן, האסט געקויפט א פוט אפשן וואס האט געהאלטן די מארקעט גייט אראפגיין, און די מארקעט קען זיין טאקע אראפגעגאנגען, אבער איי ווי איז אויך אראפגעגאנגען, ממילא האסטו דערלייגט געלט אויף דעם אפשן נאר וועגן די איי ווי. ווי מען טרעפט עס זייער אסאך איז ביי עירנינגס, סאו לאמיר זאגן למשל דו קויפסט א קאל, טעסלע גייט אנאונסן עירנינגס און דו ביסט א פען פון טעסלע, יא אילאן מאסק ער ווייסט וואס ער טוט און ס'גייט זיין גייט ארויפגיין ביז די לבנה, סאו דו קויפסט א קאל אפשן, יעצט דארפסטו פארשטיין די עקסייטמענט וואס דו האסט האבן אנדערע מענטשן פי כמה, זייער אסאך מענטשן האבן צען מאל אזוי סאך עקסייטמענט ווי דיר און זיי האלטן אויך אז טעסלע גייט ארויפגיין, סאו אדער א ראגאנג ק, ס'גייט זיין א שטארקע מאוומענט אין טעסלא, טעסלא גייט מארגן עפעס מעידזשער אנאונסן, זיי גייען דערציילן וויאזוי זייער לעצטע קווארטער איז אריבער געגאנגען, זיי גייען אויך דערציילן וואס זיי עקספעקטן פאר די נעקסטע קווארטער, די אפשענס איז זייער זייער עקספענסיוו, ווייל יעדער איינער עקספעקט יעצט זייער א גוטע מאוו, אבער איינמאל די ריפארט איז ארויסגעקומען, פוף, קוק עס אן ווי א בלון, האסט א בלון, מען שטעכט אריין א נידל אין די בלון, ק, און די גאנצע בלון איז ארויס, ס'איז נישט דא קיין שרעק מער, ס'איז נישט דא קיין עקסייטמענט מער, קען זיין אז טעסלע זאל ארויפגיין אביסל, און ביסט געווען גערעכט מיטן קויפן א קאל אפשן אז ס'גייט ארויפגיין, באט דו האסט פארלוירן דארטן זייער אסאך געלט, פארוואס? ווייל ווייסט וואס האט געקרעשט? נישט טעסלע. די איי ווי, די עקסייטמענט, די עמאושענס פון טעסלע, דאס האט געקרעשט, סאו ס'איז פונקט ווי ס'איז די וועליו פון דיין אפשן איז געגאנגען צו זירא וועגן די איי ווי איז אוועק געגאנגען און האסט נישט באקומען גארנישט פון דעם וואס דו האסט געקויפט די קאל אפשן. איז די זעלבע זאך יוזשעלי אויב דו קויפסט א קאל אפשן פאר מ'אנאונסט עירנינגס און דו פלאנסט ארויסצוגיין נאך פאר די עירנינגס, דעמאלטס האסטו אסאך מאל א טשענס אז עס קענען ארויסגיין, זאלסט קענען פארקויפן דיין אפשן אן דעם וואס דו זאלסט האבן א IV קאלעפס, פארוואס? ס'גייט נישט קראשן די IV ווייל מ'גייט נאך אלץ האלטן פאר די עירנינגס. און ביי די וועי איז דא זייער אסאך סטרעטעדזשיס אויכעט וואס מ'קען א אנדערס מאל רעדן פון דעם, וואס מ'קויפט געוויסע אפשענס פאר עירנינגס, מ'קען קויפן א קאר מיט א פוד צוזאמען מיט די איידיע אז IV גייט ארויפגיין, מ'האט א טרעק רעקארד פון די סטאק פאר די לעצטע פאר יאר און מ'ווייסט אז טעסלע למשל אדער די מייקראסאפט די עפל כ'זאג סתם א משל נישט אז דאס איז אזוי גייט ארויף געווענליך איי ווי די לעצטע צוויי טעג פאר עירנינגס סאו איך וויל קויפן סיי א קאל און סיי א פוט פון אלע ביידע זייטן האב איך א נוטשרעל סטרעטעדזשי כ'גיי נישט דא גיין דווקא וועגן דעם ווייל ס'גייט ארויף גיין אדער אראפ גיין איך גיי די עיקר ווייל ס'גייט זיין עירנינגס און ס'גייט זיין נאך מער איי ווי ממילא דעמאלטס גיי איך עס פארקויפן עגעין דאס איז א סטרעטעדזשי פאר זיך וואס מ'קען ארומרעדן דאס ווערט אנגערופן א סטרעדל אדער א סטרענגל, מען קען עס רעדן א אנדערע מאל, אבער יעצט וויל איך די עיקר די זאלסט פארשטיין וואס איי ווי איז. סאו לאמיר רעדן אפאר נקודות אויף איי ווי וואס ס'קען דיך אפשר העלפן אויב דו ביסט אינוואלווד אין די אפשענס מארקעט. נאמבער וואן, היי איי ווי ענווייראמענט, געווענליך אויב ס'איז זייער הויעך די איי ווי ענווייראמענט איז עס סאך בעסער פאר די אפשענס סעלער, סאו אויב דו פארקויפסט א אפשען און דו ווילסט קענען באקומען גוטע דזשוס, גוטע. גוטע געשמאקע פרימיום, אויב ס'איז א היי איי ווי ענווייראמענט גייסטו באקומען אסאך מער, פארוואס? ווייל ס'דא אסאך שרעק אין די מארקעט, אויב דו ווילסט פארקויפן א פוט, א קאל, גייסטו באקומען געווענליך סאך מער ווען ס'איז א היי איי ווי ענווייראמענט, די זעלבע זאך קענסטו עס אויך אנקוקן אנדערש, אויב דו וואלסט ווען פארקויפט א זאך אזוי שטארק אוועק פון די יעצטיגע פרייז, אויב ס'איז א היי איי ווי ענווייראמענט קענסטו גיין סאך ווייטער פון די יעצטיגע פרייז, און דו קענסט נאך אלץ באקומען א שיינע סייזעבל פרימיום, ווייל דו ווייסט, ווייל די מארקעט איז אזוי דערשראקן גייט מען דיך געבן אפילו ווען ס'איז ווייט אוועק פון די יעצטיגע סטאק פרייז, סאך העכער ווי די יעצטיגע סטאק פרייז פאר קאלס אדער סאך נידריגער פאר פוטס, קענסטו באקומען אסאך מאל סאך געשמאקערע פרימיומס ווען דו ווייסט אז דו אז די אז ווען די איי ווי איז זייער הויעך און די זעלבע זאך אין אזא אין אזא צייט קען מען פארקויפן קרעדיט ספרעדס איירען קאנדארס. ווייטער אין א לאו איי ווי ענווייראמענט איז סאך בעסער פאר בייערס ווייל די קויפסט עפעס צאלסטו נישט איבער אויב די גייסט עפעס קויפן אין א היי איי ווי ענווייראמענט גייסטו געווענליך איבערצאלן, אבער אויב דו ביסט אין א לאו וועיוו ענווייראמענט איז געווענליך טשיפער פרימיומס, קענסט קויפן קאלס, קענסט קויפן פוטס, קענסט קויפן ספרעדס, סאו, דו ווילסט נישט זיין גערעכט נאר אויף דירעקשאן, און דאס איז איינס פון די יסודות וואס איך גיי אייביג איבער מיט מיינע מענטארינג סטודענטס, וואס אונז רעד מיר זייער פאוקעסד אויף דעם, רעד נישט, ווען דו רעדסט אפשענס קוק נישט נאר אויף דירעקשאן, קוק נישט נאר אויף וועלכע דירעקשאן גייט די מארקעט גיין, און לויט דעם קויפסטו א קול אדער די פארקויפסט א פאות אדער פארקערט די פארקויפסט א קול די קויפסט א קוק נישט נאר אויף דעם ווייל איינס פון די וויכטיגסטע זאכן וואס די דארפסט טוהן איז פארשטיין איי ווי וואס דאס וועט דיר געבן אן א א שטארקייט ס'איז אזוי ווי ווען די לערנסט דיך גוט אויס איי ווי איז אזוי ווי די דרייווסט א קאר הויעכע איי ווי נידריגע איי ווי לערנסט דיך אויס דאס צו קוקן, ס'געט דיר א געוויסע פלעקסיביליטי, א געוויסע, דו פילסט אז דו ביסט אביסל אין קאנטראל צו פארשטיין וויאזוי די אפשען קען ווערן אפעקטעד לויט געוויסע ענווייראמענטס אין די מארקעט וואס איז נישט נאר די סטאק גייט ארויף אדער די סטאק גייט אראפ. נאכדעם איז דא אזא זאך וואס ס'ווערט אנגערופן די IV רענק, וואס איז די רענק פון די IV, וואס דאס געווענליך מיינט וויאזוי איז די IV, אימפלייד וואלעטיליטי, יא, כ'מעג שוין זאגן IV, IV איז די שארטקאט פון אימפלייד וואלעטעליטי די ראשי תיבות, אונז זעמיר דאך שוין תלמידי חכמים דא סאו יעדער איינער דא ווייסט שוין וואס מיינט iv, און וויאזוי איז די iv יעצט קאמפעירט צו די עבר, iv פון די עבר, למשל אויב iv איז פֿערציק פראצענט באט iv רענק איז נײַנציק, דאס מיינט אז די איי ווי איז הויעך רעלעטיוו צו די נארמאלע איי ווי, סאו למשל ווען דו קוקסט איי ווי איז הויעך איז נידריג אדער נידריג, דו קענסט נישט זאגן הויעך אדער נידריג ווייל הויעך אדער נידריג איז זייער רעלעטיוו, קאמפעירד צו וואס? אויב דו האסט א איי ווי רענק פון נײַנטי און די איי ווי איז יעצט פֿאָרטי, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז יעצט איז די IV סאך העכער ווי די נארמאלע פון פארי, ס'איז דא א נארמאלע פון פארי באט די IV רענק איז סאך העכער, סאו ווייסטו אז יעצט איז א גוטע צייט אדער צו פארקויפן אפשענס און דעפענעטלי נישט קויפן אפשענס קע, ס'גייט נישט זיין יעצט טשיעפ, סאו ס'איז געווען א טשיעט קאוד קע, ס'איז א קאוד וואס מען נוצט אין די אפשענס מארקעט די IV רענק, ווי הויעך איז די IV רענק. סאו יעדע בראוקער, כמעט יעדע בראוקער, טינקאר סווים, איך נוץ טינקאר סווים זייער אסאך, איז האבן א טול צו קענען זעהן וואס איז די אייווי און וואס די אייווי רענק איז, און זייער זייער וויכטיג אויב דו גייסט רעדן אפשענס קוק אייביג אריין די אייווי, זאלסט נישט טאטשן קיין אפשען פאר דו פארשטייסט וויאזוי אייווי ארבעט, אז דו וועסט פארשטיין וויאזוי אייווי ארבעט וועט דיך עס געבן א געוויסע עטש אז דו זאלסט קענען אנהייבן צו פארשטיין וואס דו טוסט און זאלסט קענען בויען דיינע סטרעטעדזשיס בעיסד אויף דעם, סאו מאך זיכער דו פארשטייסט גוט וויאזוי איי ווי ארבעט און דו האסט עני קוועשאנס שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, און אז דו ווילסט באקומען מער אינפארמעישאן און געוויסע קאנצעפטס פון די אפשענס מארקעט ביי דיין אימעיל קענסטו קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג און דארטן זיך איינשרייבן העסטו באקומען כסדר ווען ס'קומט ארויס א נייע אינפארמעישאנעל אימעיל אויף די אפשענס מארקעט וועסטו עס באקומען.